oye oye oye oye ri khou dovha ri khou ni ṱanganedza no ni resha khathihi nga tshino tshifhinga kha ira show yavho ri ne ikopi ri khou ni gotsha ni a zwi ḓivha zwa kuri vhege iṅwe na iṅwe ri vha ri hafha ri rive ri khou ni gotsha zwino namusi ri na muyeni wavho ri ine a khou pfhi nerwam ni funa kuri ni zwi dzhiele nṱha zwila zwithu kuri mafhungo a yavho rine ra ri khou ita hafha a

nṋe lwam a ndi munna muhulwane a ri murweleni zwanḓa a tshi dzhena
ri khou ni gotsha

o swika muyeni wa vho riṋe ndi nerwam zwino ri khou humbela uri vha ri ṱalutshedze eh, muyeni wa vho riṋe ri khou vha ṱanganedza hafha ri tshi amba nga muthu a khou pfi nerwam ri khou amba nga nga nnyi a khou bva gai a- a- o duma nga mini Ah,
Nṋe luavu ndi muṱhannga wa lutshelo hanefhaḽa Dzindi. Dzindi vha khou vhona hanefhaḽa tsini na Itsani. Ya ndo ḓa lutshelo hanefhaḽa tsini na Tshisaulu. A hu tou vha vhona zwiṅwevho zwinzhi ndo ḓi tou vha muṱhangani o konḓelela zwa pfunzo. Nda ḓi ya tshikhuwani nda ḓi yo shambela sa vhaṅwe. ndi he nda ri ndi haningei zwithu zwanga zwa thoma u vuledzea ndi haningei thi ngo to aluwa zwavhuḓi ndo aluwa ndi khou tambula nga maanḓa ndi khou tambula ndi kha nyimele ine yo vha i sa takadzi nyimele ine wa to i vhona zwori ho muthanga u khou kokodza nga u konḓaho ndi muthu ane na zwienda a zwi to dzhena zwavhuḓi afha mulenzheni ngauri ndo aluwa ndi sa ambari zwienda zwino ndi vho to ambara zwienda nge ndavha ndi tshi vho shuma zwino ndi tshi vho shuma u wana zwienda zwinzhi a zwi to ndingana tshifhinga tshinzhi ndi ḓi tovha vho na dzikhamphani dzo no ngitela zwienda ngori zwiṅwe zwa mashopho na zwi ndingani ndi na nayo vha tshi ngwana ndi tshi funesa u tshimbila milenzhe ndi ngauri zwienda zwi vha zwi khomphisa ee hai thi tuvha muthu wa zwienda lini ha ri khou ri khou tenda eh, vho vho nṋe lwam ri khou zwi vhona nṋe ri khou mangala kuri muthu a ambara zwavhuḓiuḓi kuri a ri a fhedza a basela nga taputapu zwi ḓo ita hai a ri koto zwisina ndi vhuhole ho ḓisiwo nga u shaya Eh, ngori kharali na ndo ḓi ambara vho tshienda ndi tshe muṱuku vho eh, mulenzhe wa ḓo ḓivha wo no ḓowela tshienda zwi amba kuri na matanga aya a khou hura a sa ambari dzi shutupeni zwi amba kuri a tshi hura a- a vha na problem ee Eh, wa wana short pen si tsha mulingana Eh, a si na size ya short pen wa wana uri u khou tou dzi phula ngauri vorosi eh. i vha yo no kalula uri a i ngo zwi ḓowela Eh, vhathu ni ko zwi ende hezwi i tshi vho ambariwa na- na- na- na zwiyanḓoni Eh. vha wana zwianḓoni zwi tshi vho ita kutshelisa vha wana i tshi vho kwata kwata i si short penini yange ngori thi yango ḓowle ḓowle u ṋembelela zwino zwi a vha na hanezwo zwa vha na masiandoitwa na wana na muthu uh, ngei fhasi hu tshi vho dzula hono zwimba that's why maṱanga manzhi angeini yani a tshi tshimbila na dziraburabu Eh. uri a ite a tshi dzimula vhuhari uri i vha i tshi vho vhavha nga kupetiwa petiwa heyi hei a thi zwi ḓivhi izwo zwa niyani ndo zwi fhedzisa nṋe ndi wa Oh, tshivhasa oh, a vha athu kanda ngei niyani a ri thu to ya vho ri to pfa u tshi ambiwa a khezwo muyeni wavho ri ine eh, ndi ndi the nerwam the lwam ya the lwam ya ne lwam a huna muṅwe vha nḓivha hoṱhe a zwino ndi tshi zama u dzhenelela kha dzi initiative ndi tshi zama u dzhenelela kha dzi ngo ndi tshi nyago u fha murahu giving back to the community mara na ndi tshi to funa u vhonwa u sumbedza uri ndo swika ngauri ndo aluwa ndi tshi khou tambula nga maanḓa na ṋamusi a thi to believer hezwi ndi tshi fha dzi ngo hedzino ndi vha ndi khou tea u vhoniwa ngeuri vha mbone ngauri hei na ṋamusi na nṋe muṋe wazwo ndi tshe ndo ḓitshuwa a thi athu to tenda zwori vhusiwana ho fhufha Zwino ndi ngazwo ndi tshi funa u vhonwa ngori mavhonyo haaḽani a thi to a ita ngori ndi khou to a ita nga u funa ndi khou a ita ngori ndo pfesa vhuṱungu ndi tshe vhuṱuku ndi nyimele ndi nyimele zwino hafhaḽani ndi khou nyanga u to sumbedzisa vhathu uri mini ya zwithu zwi a konadzea ha ha ri khou zwipfa um eh, the nerwam o livhea vhana vha miyanga zwino eh, afha ri khou nyanga u ḓivha kuri um eh, ri tshi amba nga nerwam vho ṱalutshedza kuri ndi muthu a khou bva gai haningei ha tshivhasa ha tshivhasa ndi gai ndi tsini a to ya nduku Ee ndi haningei hune ha tshivhasa ri vha ri khou tou ka muroho, ndi haningei ndi kha ḽa a tshi ka muroho a ḽela dzi ṅwana na nḓala ee. Ha ri khou zwi pfa na Mnyanga. Zwino ri tshi ḓa kha mafhungo aya e, na kuri e, ne lwa muri ya mu vhona kuri ndi munna muhulwane, ri tshi ḓa kha mafhungo a, a dzi relationship hafha, no no fhaṱa muḓi, no no vha na muḓi kana no no vha nawo, muthu waṋu a nga vha a tshi pfi nnyi? nṋe nda soko to hula lwa maṋama mahuluhulu nda soko to nga ndi ḽinna ḽihuluhulu zwavhuḓi vhuḓi a thi tovha muthu muhuluhulu mm. nda nga vha vhudza na miṅwaha yanga vha nga fenthafha mm. ee ndi tovha na ḽibaṱuwo nda vha na ḽiṋama ḽa ḽizhingizhingi ḽo no tonga ndi ḽiduna mara thi tovha ḽiduna ndi soko tovha muthanganyana ane nda nga amba miṅwaha yanga vha nga si tsha tenda vha nga borea badi vha nga soko to kha masina ri koto shavha ku kwana ndi tovha na- na- ndi tovha na ṋama khulu Eh. ndi tovha na ṋama khulu tshiṅwe tshifhinga ni a wana ndi sa khou pfana na thanga dzanga ngauri mini a mafhungo anea uri ṋama yo hula na vhathu vha ḓi vhona unga ni muthu muhulu mara ndi thanga yaho zwino ndi amba kha- kha- kha dzi relationship hafha no no vha nayo kana no vha ni nayo nahone muthu wanu a tshifhinyi eh, the previous kana ane na vha naye swika zwino Ah, ndi nga si tou amba zwa dzi relationship dza dzi previous na mini ngori nda to thoma u ḓivhiwa nga relationship nthihi Eh. hedzi dziṅwe hai a dzi ḓivhei ndi ndi ifhio i? ende a si dziṅwevhovho ngauri tshithu tshine vhathu vha vha khou tea u tshi pfesesa ndi ya uri nṋe ndi tshe muṱuku ende ndi tshe muṱuku vho ndi kha ḓi nyaga u explora ndi tshe na tshelede yo spenda yo tamba na vhaṅwe vhana ndi ndi tshe na zwithu zwinzhi zwine nda kha ḓi tea u zwi achieva Ndi vhathu vhanzhi khamusi vha nga vha vho ndavhelela vho zwiṅwe zwithu no fhirisa zwe nda vha ndi khou ita zwone ngori ndo vha na iṅwe relationship ya i khou ḓivhea badi ine na ṋamusi yo ndzhenisela maṱo ndi iṅwe ngudo ine ndi nga si i hangwa zwa uri zwa dzi relationship dza dovha zwa vha relationship dza public a zwithu zwavhuḓi ngori u wana vhathu vha tshi u ḓivhela um mafhungo au u sathu a isa vhathuni zwino ndi zwiṅwe na zwiṅwe zwithu zwo mbaisesaho nga maanḓa ndi tshi vhona vhathu vha khontsea hu tshi vho itiwa na vhudzhouku hmm. nga nga nga nga zwikhathuni hmm. ndi tshi khou pfhi eh, eh, unga eh, u pfhi tonga muya wanga o fhasi hmm. ende unga ri na ini nani hone ndi to vhori vho a thi muthu ono dzhia zwithu personal ndo funzea o funa ndo nḓela rwa maface la tshigoni tshi khou ita zwidzhouku zwa zwe zwiḽa nga zwikhathuni ha ri khou ri khou livhuwa ro ṱanganaho na muthu o funzeaho a khou kona u pfesesa zwiṅwe zwithu vha khou amba kuri ndo ṱangana na muthu a a si na matric nda ḓo huvhala ee ngori vhavenḓa vhanzhi navho vha na matric vhavenḓa naho hu tshi khou tou itiwa dzi joke a vha pfesesi ndi ri na musi wa ita joke muvenḓa u ḓo mu ḓiri u ya nḓowelo ḽa mutukana u anya ndi wa gai ndi ḓo mu wana hune nda ḓo mu wana hone ndi khou nyanga u mu sumbedzisa uri a thi iteliwi nṋe vhavenḓa vha sokou tou amba uri a vha iteliwi a vha iteliwi hone ni hone hu hu inwi nnyi eh. ee ngori vhavenḓa vhanzhi vha na muya eh. vha no u tsikeledza vha khou tsikeledza na nga tshavho na amba tshivenḓa na ita joke ya tshivenḓa ni khou itela muvenḓa muvenḓa uri ni khou mu delele hmm. ee ndino ndi ngazwo nṋe ro funzea ro dzhena tshikolo ro ḓiya navho cape town hmm. ro ḓiya navho london hmm. ra ḓiya ra vhuya nga zwezwa mabindu so ri a pfesesa uri vhaṅwe vhathu vha vha khou hasila they are so desperate to make this joke for them to survive so mm. we leave them just to survive mm. you know Ee, ri a vha litsha vhaṅwe vhathu sometimes you need to give an opportunity ya uri um you are in a, in a privileged situation mm. and somebody is in a disadvantage situation eh, ndi hafho hune tshiṅwe tshifhinga uri u tshi tsheka muṅwe muthu wa tea u tsheka nyimele yawe uri why uḽa muthu a khou ita zwikomiti zwawe nga u rala mm. zwino sometimes that is why riṋe vho Vhunṋe lwamu, a ri sokou tou dzhenelela kha zwidzhoku zwa vhana, ra sokou tou gidimedzana na vhathu, ra vho nga ra sa ḓidzhenisela maṱo kana ra vho huvhala ri khou huvhadziwa nga zwidzhoku zwi sa ri tshithu. Ndi uri dzhoku ndi dzhoku ni a sea na pfuka. Dzhoku ndi dzhoku, tshiṅwe tshifhinga uri dzhoku i ṱavhanye i fhire ndi tou zwi ignora. Mm. Mara wa nga nyaga u ḓi tou nga ri wa fhindula. Mm. Hei vha ḓo ṱhasela vhathu kana vha dzi dzhoku a vha na tshifhinga ngori havhaḽa vha tou zwi ṱwela.

ee zwino ri a zwi ṱhonifha hezwo zwithu rani vha tshile rani vha tshile if they are making a living out of it u nga ri hu na iṅwe mbudziso hafha eh, nero wa muni khou i shavha shavha ndi khou ni vhudzisa kuri eh, u swika zwino ini ni na muthu ni na muṱa kana muthu wa no pfi nnyi o- o- no guma nga muthu a kopfi nnyi ndi zwithu zwi- Eh, ndi khou tou bva kha iṅwe relationship ye nda ndi khou i dzumba ndi sa zwo bvela khagala ndi khou sokou tou ri my friend my friend Ah. uri na nda ḓo uri zwikoto renga zwiphazani ah. ndi khou vhidza muthu wanga my friend so hoyo muthu o swika he a ndzhenisela maṱo nda kona u wanulusa uri ndi ngani matsina uḽa muthu a si muthu wa shapu nda ndi sokou tou founa vhaṅwe vhathu vha dzikholiki dzao vha tshi shumisana naye dzi relationship dza hone soko fhelela muyani vho rita mali vha tshi lila ngaye vha tshi ri hola muthu a pfesesi hana ha- hana hana hana vha ri mini hana discipline a si muthu ono pfesesa ndi muthu ola wa muhumbulo wa zwitentsini ndi soko soko to vhona ungari vha khou ambesa mara nṋe ndo zwi vhona nga ṋama nda to zwi vhona zwo ri hola muthu a si muthu wo tshilea naye a si muthu wo pfesesa ndi muthu ono funa dzikhakhathi dzi songo funzeaho zwe ra vha ri khou lwela zwone ngoho hei a a si zwiṅwe zwithu zwine ngoho nga vhea ri vhathu vha nga lwela zwone lini zwino ri ri nga ri eh, muthu uyu eh, o vha a tshi pfhi nnyi kana no vhona mini kae nga itsho tshifhinga ni tshi mu ni tshi mu ni tshi mu approach a muthu ane ndi khou pfana nae o vha a makhadzi wanga ah. zwino makhadzi wanga ndi tshi khou pfana navho ndo ḓi zama u zwi dzumba hmm. ine ine ine ine business relationship hmm. or ndi zama u dzumba heyi nthu uri kone u tsireledza uri a kone u ita mabindu awe na nṋe ndi kone u ita mabindu anga mm. ee ndo zama u zwi tsireledza nga maanḓa mara relationship yashu yo vha i relationship yo vhavhaho nga maanḓa mm. na musi ndo to ḓo ndo ḓo bvela khagala ndo ḓo ṱana ndo ḓo amba zwe nda ndi khou fariswa zwone ndo ḓo amba na zwa uri vhutshilo he nda ndi khou vhutshila ndo kombetshedza ndi khou ḓizama uri at least khamusi vhoi um nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha hoyu muthu u ḓo vhuya a vhibva mara ndo to vhuya nda to takuwa nda shavha Zwino- Ndo pfa vhuṱungu nga maanḓa afha n- muthu kha muthu wanu uyu makadzi wanu uyu um no vha ni tshi ri ni tshi ndi amba uri nḓuni ni tshi dzula naye muthu na ni tshi to zwi vhona uri afha nḓuni ndi na mufumakadzi A ra ḓi thoma vho saizwi u na tshiṅwe tshifhinga masheleni a ya dzumba ngoho wa wana uri zwithu zwinzhi u nga zwi nyadza zwithu zwinzhi wa zwi dzhiela fhasi khamusi ḽiṅwe ḓuvha soko to vhona ungari thaidzo u nga i renga ya fhufha mara zwe nda guda zwone ndi zwa uri vhathu kha ri ḓi ṱoḓele vhasadzi vhavhuḓi vhutshiloni yashu ri ṱoḓele vhana vhashu vho mme vhavhuḓi ndi meḓe na ḓa a khou sokou tou dzhaiva a khou gwinyedza na vha ni khou nyaga u mu ita hoyo muthu uri a vhe miya vhana vhaṋu na Zwino mithwekho eneiḽa izwi a zwa tshi khou thweka izwi zwa kupedza tshifhinga tshilapfu a siho hayani a tshi ya dzigigini a tshi vhuya, zwi- zwa vha zwi tshi ni fara hani zwiḽa zwithu ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu ndo vha ndi tshi ndi tshi thoma ndo vha ndi khou ḓi zwi enjoya ri tshi ita ri tshi ṱuwa roṱhe ri tshi tshimbila roṱhe Hafho hune ra thoma u ḓowelana hone o vha a si tsha tou ndi ṱoḓa zwavhuḓi huṅwe fhethu ngori nda tonga ndi khou dzhia freedom yawe ndi khou ḓi ita munna ndi khou thivha thivha um zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha tea u zwi ḓivha musadzi wa tshelede u ya konḓa musadzi wa tshelede tshiṅwe tshifhinga ni ḓo tou zwi pfa zwo ri hafha ndi mboho mbili muḓini ngori roṱhe ri vha ri khou nyanga u dzhia dzitsheo zwino zwi ri ri nyanga u dzhia dzitsheo zwi a konḓa uri ri tou wana uri ri khou dzhia tsheo Ine wa wana uri ri ḓo fhedzisela ri tshi anḓana khayo. U vha mukokodzano, i vha i tsimbe. So ndi zwiṅwe zwa zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha tshi ṱoḓa vhasadzi, kha vha fhambane na vhathu vha re na zwavho. Ndi ngazwo vha tshi nga wana na vhasidzana vhanzhi musidzana a vhuya a thoma u shuma, vha ḓo kona u vhona uri hoyu muthu ha tsha vha ene, o shanduka, a hu na vhutshilo, vha ḓo to zwi vhona zwori vision yanga nayo muthu i don't think it will prosper or it will manifest or it will be fruitful so mm. ndi zwiṅwe na zwiṅwe zwithu zwine vhathu vha tea u zwi dzhiela nṱha badi uri vhathu vha kha ḓi vha vha si na tshithu they are so humble mm. mara vha tshi vha na tshithu vha ḓo vha vhona vha ḓo vha shandukela sa shonzha ḽa mutshowatshowa Mm, zwino eh, ndi khou nyanga u ḓivha kuri eh, sa izwi muthu uyu o vha a tshi ita zwa kuya dzi gigini a tshi gidima a tshi ita mini a tshi ya nṱha na fhasi Mm. afha tshumelo ya fhano hayani o vha a tshi i ḓisa ndi amba kuri hu na dzi tshumelo dza mufumakadzi a a tshi takadza munna o vha a tshi kona ku zwi a ni ita to kona zwe zwa kamarani zwo bika zwi o ḓo tou pfha unga ri khou tou bikiwa lufuni A- a huna zwiḽa zwiḽiwa zwiḽiwa na u tou pfha uri ri ḓo ḽa zwiḽiwa zwa five star a huna zwine a ḓivha nga nḓo bika stew tsha khuhu na kholomo ha ni vhoromisela zwone a ni pangela ṱamaṱisi u ḓivha zwone a hu na vho zwiḽa zwiḽiwa no ḓo to fona ho shelwa na vho rosemary ee o tou vha musana wa muvenḓa o tou zwi fa zwo ri ya zwine a ḓivha zwone u tou ḓivha zwezwi zwa kamarani Mm, ha kamarani ha ḽi a tandavhala vhone ndi ri u ḓo tou itiwa wa tou zwi fa zwo ri ya dzi khou tou vhuya ndo vha ndi khou tshintsha mbete every six months Mm. ee ndo wana mbeto wo ṱala Mm. nga tshumelo nga tshumelo ha u ḓo tou wana uri a mbeto wo vhaisala uyu zwino izwi ri khou ni vhona izwi zwa ku- zwa ku penda penda mavhudzi izwi u- a tshi ita eh, break kurali so vhathu vha vha ḓo nyaga ku ḓivha kuri ah, hu hu itea mini hafha ndi tshitaira tshanu kana hu na zwiṅwe zwithu zwi khou itisa kuri zwi rali so a u ḓipendapenda no sokou tou dzhia pholishi ndi tshi ḓiḓodzadodza Uri ndi ḓiwane ndi tshi nga vho vhaṅwe-vho ndi tshi khou fhirisa-vho zwanga-vho ndi na tshitaela tshanga, o vha a na aḽa mafhungo a phurezha. Nda ndi na mutsiko wa uri nda ndi tshi nyaga u mbona uḽa muthu a mmbone sa muḓivhalea kana sa ḽi-celebrity ḽi re na tshitaela. Mara khezwi ṋamusi ndo wana uri a zwi ngo nthusa nga tshithu. Zwino zwo vha zwiṅwe zwithu zwe nda vha ndi tshi zama u ḓibalantsa ngazwo, ndi khou ḓi ita ḽi-American nyana, ndi khou zama u mu ḓadza houḽa muthu. hmm. because koto ḓadza muṅwe muzana wa zwitentsini a sa vhuya ḓivha na tshithu na zwo rari khou zama wa tshibva mini hmm. ndo ḓi sola luṅwe zwiambakona ndo soko sala na daha yo ṱuwa dzipolishi dzi hango dzi vhona mushumo wadzo idzi ha vha zasi muthu ono vhona zwitayela ha koni u vhona dzi details dza uri this this is this is swag this is what what ah, a dzimuwe muthu ane avho kule na zwithu makhadzi wanga ah, ne na kusa ḓiwanela tshi ḓiudza kuri hai ni brand ambassador ya dziṅwe phorichi hanefha nnḓa apa ha nda ndi khou ḓi tou zama u vho impressa vho tshiḓaele tshiḽa ha ah, dzi a uya zwino eh, ri vhudzeni hafha eh, tv yanu ila iwa i tshi pfi lwamo ndo tshi furanani tv yo fhelela gai Eh TV ela ndi tshi thoma ndo i thoma ndi khou thoma u pfana na onoyo muthu hmm. ndi khou nyaga u zama u musumbedzisa zwa uri there is something that i can do hmm. problem nṋe ndo vha ndi tshi daela i was stupid trying to prove a point to a wrong people trying to be relevant to people that are so irrelevant mm. so those are the things that zvo ngiitawo uri ndi ḓi wane ndo sala ndo huvhala badi ndo sokou spenda mahala nda ndo no thoma na lwamo ndo tshi fulana ni tv uri ri kono ndi kono fame yanga ndi i booste zwavhuḓi no no ḽa nda ndi khou zama uri a vhe presenter khayo uri khamusi fan base yawe i wele nga ngei zwino mbo ḓi hana U na muya muvhi, u na mbilu ntswu, u ṱoḓa zwithu zwoṱhe zwi tshi bva nga khae. Ha ṱoḓi uri iwe u, u nae u ḓiwane zwiṅwe zwithu nae zwi tshi khou, ri tshi khou takulana. Ha nyagi u takula muṅwe, u na mbilu mmbi. Ndi ngazwo a sa fiutshari na vhana vha hayani. Na no vhuya na vhona houḽa muthu a na luimbo lwo no tou fiutshara vho vhana vha hayani vho na wana a khou nyanga u vha takula uri vha ḽe? ndi nga zwa khou sokou tou dzula lwa na- na mutshemo mutshemo u dzula a tshi khou vhangisiwa mutshemo a tshi ri ḽizo pfhi u khou ḓita nṋe ha khou vha ḓita inwi u khou tou- u khou- u khou tou imba ola muthu zwine a imba zwi a pfala a zwi jaivei Hi, a dzi jaivei nyimbo dza mutshemo a dzi a dzhaive ee zwino mutshemo u khou jaiva ee vugu vugu vugu vuguza Ee. vugu ndi gombela tshelede vuguza

na ini na ndi tshi ḓi pedza vho vhege mbili tshiṅwe tshifhinga ni sa muwani kha founu Eh, hola mthu eh, nṋe thi ḓivhi zwa uri a tshi vhono tshilisa hani khamusi vhathu vhanzhi vha nga ḓi ya ri tou wana uri ri ṱa mali mufumakadzi wa bob mali a ḓe a ḓo tou bvisela khagala nga hola muthu kutshilele kuitele kwawe kushandukele kwawe zwine a itisa zwone zwithu uri ni nga fhedzisela ni tshi dovha na nga ri ni nga mu funa na hola muthu u zwiṅwevho u no tonga u na ndi muthu ono tonga u khou nyanga u lidzeliwa midzimu u khou nyanga u wisisiwa ḽiṅwe ḓuvha u na ḽiṅwe ḽimuḓi ḽimuya na ṅwana sa mu pfesesi hmm. u sokou tonga u na manzhozi zwino ndi ngazwo ndi tshi khou ri a si muthu une u nga mu themba kha tshithu ndi ngazwo na vhaṅwe vhathu vhoṱhe vhane vha zama u collaborate na minḓona vha tshi vho semiwa that's my song remove my, my what what remove my you know Mm, nda- nda- nda ndi khou nyaga u kanda hanefho remove kule. my hook Eh, izwi- izwo zwa kuri eh, eh, eh, na wana a tshi lwela dzinyimbo na vhathu mini mini a tshi ri bvisani mini mini bvisani tikwa yanga Zwi- ini ni tshi zwi sedza nga ito ra, ra, ra, ra vhuthu ra ngei hayana kuri na ni tshi dzula naye ni vhona u nga ri zwi itisiwa nga mini nṋe na soko to vhona unga vhathu vha khou mu ambelela ola muthu ndi soko to vhona unga vhathu vha na jealous hayi muthu a tshi to tshila zwezwo u tou vha zwezwo na ngori na because u khou ḓivhudzisa tou pfhesesa uri- uri eh, eh, rita mali kha ḓe kha ishu a ḓa u testifya naye ha ri khou tou mudzhelasa nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vhathu vha ḓo zwi vhona uri houḽa muthu a si muthu ndi amba You kuri will see one day.
ndi tshi amba kuri zwa vhukuma ndi amba ni nga nga si last, eh? ni nga ḓivhudza kuri ni khou ouna tshihotoro ini ha a nga si last shango roṱhe ri khou hoṱola shango roṱhe nga vhufara o ntambo lidzesa a nga si last thabelo ine nda khou tou mu rabelisa ndi ngauri content ya kunyimbo wawe i tsini no ubva i sound yawe i khou ḓo tshintsha ende i sound yawe i tshi tshintsha a zwi ḓo konḓa badi a thi tsha ḓo thetshelese la zwithu hu si kale kale la soko ḓo fhelelwa nga tshifhinga thi ni khou swa zwo ndi tshifhinga tsha mapiano mm. ha tshi ḓo fhela sound i tshi tshintsha ni ḓo vhona vhaṅwe vha khou fhelelwa nga mushumo mm. u ḓo ri a tshi imba ra vho soko tou ṱalela mm. mm. zwino gai vhaimbi vhanzhi vha vha tshi imba fhano venḓa ri toko ḓivha zwa uri ri ḓo vha ri khou to dzhaiva eh, zwingondo zwavho ndi amba kuri eh, ri tshi sedza albamu ya, ya muthu wanu yo makadzi wanu ya, eh, ya miṅwaha mivhili yo fhiraho na to i tevhelela zwavhuḓi u nga ri ho vha u tshi ambiwa nga inwi fhedzi hafha ho vha u tshi itea mini hafha u nga ri ho vha na zwigoḓo too much eh, hola musidzana ni nga si mu pfesese nyimbo dzawe dza iḽa albamu iḽa thoma thoma ya lini lini na ndo sedza uri u khou imba nga ha mubveledzi wawe mubveledzi wawe o goḓiwa luṅwe u tshi pfi ni ḽa nga u tswa ni ḽa nga u tswa ni lidzwa kutswa ni lidzwa tswatswa ni ḽa nga u tswa zwino ḽa muthu o seṅwa o seṅwa nṋe ndi khou ḓi ri vhovo ndi zwe e nṋe matsina ndi tshi khou ḓo thetshelesa albamu ya ya 2018 2018 albamu ya tshi tou vha nga ha nṋe fhedzi ndo seṅweswa mm. hezwo ndo seṅwa mm. ndo seṅwa kha luimbo luṅwe na luṅwe nda vha zwedziḽa dzinyimbo dzi tshi itiwa zwe zwine zwi khou itea hayani zwi mbo ḓi dzhiwa zwa itiwa luimbo a tshi to dzhena shawarani a tshi to itani hu khou itiwa luimbo nga nṋe hmm. tshiṅwe na tshiṅwe nyimbo dze dza vha tshi khou itiwa dzo vha dzi khou itiwa nga dza dzi khou itiwa lwa nṋe o mbaisa nga maanḓa ola mzana hu na luimbo lu kho uri e eh, x yanga i kho ni fonela tshifhinga tsho u itea mini para fhethu o e, e, e, ola mzana wa konḓa man hmm. ri on o vha khou nyaga u mbaisa o vha khou nyaga u nṱuwisela mutakalo o vha khou nyaga uri a to vha to ita na luimbo lune a rekhoda ita na album a vhela album u to vhori vhathu vha kha ḓi to enjoya biti hmm. a u tshena mafhungo hmm. hola muthu o guma o imba nga lockdown kha ri na nga fela album ya lockdown ya na ḓisa uri hu na content zwino a hu tshe na content wo to ambiwa nga munna album yoṱhe khou amba nga munna wai vhathu vha sa ḓivhudzise ndi mulaedza eḓe une u khou dzhiwa u tshi isiwa tshitshavhani vhana bedziḽa nyimbo dzi tshi lila vhavha vha khou thetshelesa hmm. hmm. na tou wana ṅwana a tshi khou imba nyimbo ya makhadzi wanu ni ni nga mu funa hmm. ni a zwipfa zwo ri ho ṅwana ono na nga alowi zwavhuḓi hoyu mm. mimesedzhi ine ya khou translatiwa kha avha vhana a si yone mm. Mm. a si yo isa vhumatsheloni zwino ini ni tshi zwi sedza kha ura muthu e ni tshi zwi sedza ni nga vha no luza masheleni mangapani ni tshi zama ku impresa muthu uyu hola muthu ndo luzesa masheleni manzhi nga maanḓa makhadzi wanga please i want my money because of i lost lot of money and then heiḽa tshelede nda to to dzhia ndo fha miyanga it will be tshelede ya ḓovha kho ita zwiṅwe zwithu hafhaḽa muṱani ndo luza nga maanḓa ndi khou zama u impressa ini ni khou ḽa tshelede dzanga ni khou sokou dzhia dzi credit card dzanga ndi khou shavha u amba ngauri ndo vha ndi khou nyaga fame yaṋu ndo balelwa mm. zwino ndi khou humbela tshelede yanga murahu mm. nathi ḽiwi tshiloi mm. ndo leswa mani mr presenter ndo lezwa hola muzana o lesa o ḽa masheleni yanga ende vhathu vha khou vhona unga hu khou renga ene ngori eh, u- u- u- o duma ende hu tshi khou renga nṋe hu tshi khou renga nṋe zwiambaro mini zwoṱhe zwanga ndi ndi khou ri ndo neta nṋe tshelede yanga ndo ḽiwa nda fhedza nda itiwa tshiḓela nda fhedza nda si tsha luvheleliwa I- i- zwi ndi amba khou humbela kuri- tshelede yanga zwi amba ndi kuri khou humbela na- tshelede yanga one my money uri uri luimbo lwa kuri zwanga zwa mudzhoro zwi khou badama u- zwi amba kuri ro ni fara hani kana ro vha ri tshi Ah, ndo ita seṅweswa we ndi khou ri yo seṅweswa ee zwa mudzholo zwanga zwi khou kodola

hupfi nda vhuya nda gonya a thitsi ndi fhedza dzi awara hupfi ndi tonga kholomo ya bramani
ri khou tsa nadzo eh, dzinyimbo dza hone vhathu vhashu eh, eh, na ri yana kuri eh, vhana ra munna wanga mini mini u a- u a ḓirundela Oh, eh, ah, ndo- ndo seṅwa heswa we ndi kuri ndo seṅwa zwi khou pfi ndi a ḓirundela he na ḽiṅwe na ḽiṅwe banda ḽanga ḽi tsha ndingana ḽo no vhesa ḽihulu vhurukhu a vhu tsha dzula Eh? ni kho to vhona album yoṱhe u kho to ambiwa nṋe zwino vhathu vha tea u thetshelesa zwithu zwa personal instead ni vha bikele muzika nḓevhe dzanu for sure dza dzi tshi dzula dzi tshi unga nga ku ambiwa ndosengweswa mani ila dzani lasema ha so ḽi vhona ḽo rala ni a ḽi vhona uri ḽi ana mulomo o ḽo u to dzula u redi wo to ita so ni a vhona ḽi sema nga maanḓa ila dzani ḽo ntsema nga maanḓa ḽo mbaisa nga maanḓa hovha una zwithu zwinzhi zwi kho vharavhaliwa ngazwo heyi u namela taxi ni songo badela halwani ni sina tshelede eh ani nga kangwi eh. naho na nga ya gai na ya gai ni sina tshelede ani nga kangwi eh. hovha kho vhudzwa nṋe eh. mara muṅwe muthu hola muthu zwino zwine nda ndi kho ḓi mu itela mara vhonani ṋamusi vho mbudza ngori nda ya fhethu ndi sina tshelede a thi nga kangwi ee ni yela mini ni namelela mini train ni sina thikhithi Eh, ndi ḓo farwa u vho u vho nkolelo muthu ya zwi- a zwi khou vhuya Ah, ri ndo tshi tsela fhasi koleleswa, ri ndo tshi sedzana koleleswa. uri luimbo lwa uri gidimani ni yo renga aisi mini ah eh, ndo seṅweswa no lwa limbo gidimani ni yo renga ic gidimani ni ri gidi prpa upfi ndi nge vrpa ni tshi yo renga ice ndi khou renga ice okay ndi tshi khou tou renga ice nda gidima sa vrpa ndi ri phapha Vha- vha sa Hapfi ndi shavhi- bvume vha vha sa shavhi kuri dzi ḓo noka ice nḓilani
ha ndo senwesa o msenweso nda ṅwana ha o ntsisela tshirunzi kharona muthu ono tsisa tshirunzi tsha muthu hu khou amba ola ṅwana ola ṅwana o ntsisela tshirunzi nga maanḓa ya a hu na dzi nyimbo nnzhi para kha ila albamu life is too short na dzi vhudzisa kuri hu hu- hu tshi ambiwa mini para fhethu Eish. vhege na vhege ndi dzevha nga nama uri uri ri songo shumisa zwitsireledzi andi ḽe nga ṋama ngori life is too short zwi a fana na zwino navha ndi tshi khou hana zwezwo vhathu vha ḓo Ndo ri, lwa. "Ah, ini no sokou tou ṱwa ni si gigini ngei eh, ndi nga tou ḽa nga ṋama Eh, Eh, hai a vhathu vha ḓo pela pawa hapa ni so vhe u zwitsireledzi kha zwi shume hafho izwi zwa kuri life is too short na shuma ni si na zwitsireledzi ni ḓo vha ni khou tou ipfa na problem.
milaedza ya hone ndi milaedza ya dzi tavern a si milaedza ine ye na tou fa uri ṅwana a nga guda zwithu ṅwana o guda mini kha nyimbo dza uḽa muthu hoḽa muthu o funa ko tou beniwa na zwine ya imba zwitshili zwine a imba zwone vhathu vha si khou tou dzhaiva a vhe ḽa nyimbo dza uḽa muthu ri songo kangwa ri nga si dzhaive nyimbo dzau dzi nyaga ro kangwa ya hu ende a songo na anga uri kho to mu itela favor ri vha ro kangwa hu na luṅwe luimbo lu lwa uri christmas yo swika murena hu tshi thoma january vha tome nga nne ho ho hu tshi ambiwa mini para fhethu hai hafhaḽa a tshi vho to semiwa nṋe uri ndi bve muḓini uri u khou ṱoḓa u blessiwa nga munna muswa nṋe ndi mu- a thi munna wa tshithu o no neta murena nga vha to mufha munna muswa phanḓanga hu na muthu ane anga amba ezwo zwithu o takala o ṱhoni muthu a khou to amba zwithu zwo raloho uri e, u khou ṱoḓa uri e, ene a blesiwe nga munna muswa ṅwaha u tshi thoma ndi khou zwi pfa no no vha no dzula kha relationship ya toxic vhukuma zwino zwo swika hani kuri ni ni ni ḓiwane ni tshi kona ku fhambana naye muthu uyu hei zwo konḓa nga maanḓa thaidzo yanga na nṋe ndo vha ndi si nyako ṱuwa ngauri ndo no leswa tshelede yanga tshelede yanga ndo i spendesa badi kho ḽa muzana ho ḽa muzana ei thi ḓivhi uri ndi nga ri ndo no spenda vhugai mm. ndi nga ndo spenda vho ma seven million mm. ine namusi ndi khou i ṱoḓa murahu a nga si mphe mm.
zwino ni tshi pambana naye muthu uyu na no no vha na vhana Ah, a vha songo to mpromisa uri ḓo ita ri ḓo ita ri ḓo ita vhana hai na ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi tea ya dzigigini ni ḓo ya na vha dzhaivelana vhathu nṋe ndo no vha na thumbu ni ḓo ya na vha imelana ende na zwi vhona kuri ni nga si koni ku tshina ini ee ndi khou sokou tou promisiwa khou souri vhege ḓaho vhege ḓaho ri ḓo ita vhege ḓaho ri ḓo zama na ṋamusi o vhuya a ṱuwa o vhuya a ṱuwa khole ai mara o zwi funa nda mu itela nga khole na ḓivha a ndi khou ḓi sola luṅwe Hmm. ya o funa ndo mu ita thumbu iṅwe habudzi ndi mu itele o e- eḓela a sa khou zwi pfa a to karuwa mangari a ono vha na a tshi tu kaluwa a karuwa pfe yo fara ya a ḓo karuwa yo fara ya a ni vhoni kuri no vha ni tshi ḓo lwa Vho na- ntshinyadza. na ni tshi ḓo lwa na vhathu vha south africa ini na kuri na- vha vha vha tshi ḓo dzhaiveriwa nganyi vha tshi ḓo to dzhia onoyu neposho eyo ḓi tou onoyo mutshemo Eh. e vha ḓa vha khou dzhaivelwa nga mutshemo Eh. ee mutshemo wa ḓa vha khou ḓi ita a khou zwi khou ri a ri zwi dovhe zwa amba mulovha ee a ri dovhe zwa vhege phanḓa i ḓaho ee a ri dovhe zwa amba mulovha dza dzi tshi ḓo vhuya musi zwino ezwi zwa kuri muthu uyu u vhana uyu e, e, mr kg uyu ndi amba kuri zwi ni fara hani zwa mr kg ndo vha ndi tshi tou vhaisiwa ngazwo Ndi tshi zwi kaidzela tshifhinga tshoṱhe ndi tshi ri iwe na u muthu wawe wa kale ende ndi ya zwi ḓivha zwa uri ḽa muṱhannga nga serious ngaye u kho to tamba ngaye hana na ndavha naye nṋe ane nda kho ḓi ita munna a thi ṱhonifhiwi houḽa u dzula a muthu khaye naho a tshi khou sokou to mushumisa ngori houḽa muthu mu vhidza ana ḓora fhedzi zwezwo ana ḓora tshi khou khala ngori tshiṅwe tshifhinga na to zwipfa a tshi khou to vhuya u muthu ono nora ha ro muthu o ḽiwa ma hmm? ndi to zwi pfa nano ri hafha ndi kho to dzhena fhethu khou bvuwa hu khou bva muthu hafha fhethu ndi to zwi kho to nuka tshisikopo khana yoṱhe hmm?
hu tshi nuka mpanzani ee hu khou nuka mpapa mpanda to fara fhethu jashuwa do pfuka

nda ndi sa wishi na muthu na muthihi fhano south africa a tshi thetshelesa heḽa zwithu ngori ndi zwitshele mm. fhedzi vha vha khou ambiwa zwitshele zwitshele zwa vha khou tou semuwa muthu ndi ri na vhathu vhanzhi ni wane vha khou tou tambisa nga dziṱhoho nga matamba ye a vha khou sema nṋe ah, varaini aini ni rwa musi ni khou amba kuri zhango roṱhe ri ri dzhigere muthu nga ndavha ya inwi ni wani fhedzi oh, oh. Ah.
ndi pfene

hapfi noni lora no namela namelani zwino ni ngite zwino zwino ni a zwipfaaakhou tambudziwa zwavhuḓi vhuḓekesi ndi khou nyago i ripota to vhori zwithu zwa vhanna vha tshi ripota uri vha khou tambudziwa ri a seiwa dzi police station a vha pfesesi mara nṋe ndo tambudzeswa hmm.

ndo vha ndi khou ḓi ita munna ndi khou ḓi pfha ungari ḽiṅwe ḓuvha ndi ḓo tika ndi ḓo vhuya nda zwi lugisa hezwi zwithu nda vha ndi khou ino nga ndi khou nyanga u phurofela point zwo vha balelaho uri vho vha vha si vhone mm. mara zwino ndo guda zwithu uri hani a ḓi tunga si ḽi tshentshe mm. ḽo to rala mm. a huna zwine nda ḓo ḽi ita ha ndo to vha nda to shavha na nṋe na vho ri tamali vha tshi ḽi shavha ha ndo zwi vhona zwo ri ha vha vho neta na Mm. Ha vha- vha vho no thapha vho vhibva vhukuma ha vha vho zwipfa zwino ha nṋe nda ri ha ndi tshi khou ḓibvisa khalo nda zwa zwo ri ha e ho muthu ono ndi nga si wine zwino ndo pfa ni khou gungurela mafhungo a credit card parapedu Cre- yo yo tshimbila tshimbilisa hani credit card Ah, mafhungo a credit card ndo credit card yanga yo shumiseswa hafhaḽa fhethu hmm. credit card yanga yo vha i tshi dzhiiwa nda wana hu tshi pfhi ndo itelwa surprise party hmm. hu na muthu ano ita surprise party nga tshelede yanga hmm. ndi wana ndo itelwa surprise party o invitwa vhangana vhawe vho itani vho itani la surprise party ni wane ri hanefhaḽa ka surprise party hapfi vhathu vhoṱhe vha hashu vha songo dzhia zwinepe vha songo zwi posta ka social media ee hu ḓo posta vhangana vhawe fhedzi na vha hawe na vha hawe
havhala vhathu vhoṱhe vho ḓaho nga kha nṋe hapfi vha songo dzhia zwinepe ha na no fara tsho u konḓa ha vhukuma dzo vhuya nga maanḓa ndo vhaiseswa mani ndo vhaiseswa mara tshine nda koloda ndi tshelede yanga otherwise ndi ḓo sikela muthu u imba vhuḽa u ḓo fhela hana three years ola muthu a khou imba ndi khou zwi pfa ni khou lila nganganga ndi mini nga credit card yanu no ite wa wa surprise party mara ndo vhona zwi tshi nga zwa zwo naka zwavhuḓi ni tshi imbeliwa happy birthday na mbilu yawe i tshi nga yo ah, nṋe ndi tshi vho amba nga iḽa birthday ndo founeliwa futhi nda dovha nda vhudzwa upfhi anda sa khou zwi imba si khou bva mbiluni eh. ni mbora luṅwe ndo neta ngo pretenda hmm. ombaisa nga maanḓa ombaisa nga maanḓa uḽa muthu
zwino hu na hu na zwiṅwe tshithu hafha um south africa yoṱhe um i khou nyanga ku pfesesa kuri zwithu zwi zwa zwi khou tou tshimbila tshimbilisa hani zwo vha zwi tshi ḓa hani kuri ini ni na muthu wanu uyu dananabo nie nie rive kha dzi book face dzi na mini mini mara ni tshi fhedza na thutha ho vha u tshi itea mini fhala fhethu Nda ndi tshi thuthusiwa upfi ndi fene he na ḽiṅwe na ḽiṅwe management yanga a i tu ntakalela. I'm not looking the part. I'm means I'm just a misconception of the business. So tshifhinga tsho ḓara ri tshi ita live i tshi fhedza manager hone a founa uri kha i thuthiwe. Ngauri we not the match. I'm not a selling point. I don't look the part. You know? Yeah.

u i ḓivhela gai champagne ndi muthu ndi muthu ane u- a thi ri muṅwe na muṅwe tshithu uya- uya guda Ha, na musi o tou guda ni a zwi vhona zwo ri type si yone ni a zwi vhona kuri hapa champagne i khou mixiwa na maḓi hapa ya hafha hai o vha si yeni oḽa muthu Ah, na ḓoto zwona hu na zwithu zwinzhi zwine a vha tou kombetshedza ndi khou amba uri oḽa muthu wa be ndi khou tou amba na zwisevho zwezwi a huna na tshisevho na tshithihi ra tou ḽavho tsha tshikhuwavho tshiṅwe na tshiṅwe tshi sheliwa ṱaṱisi hu vha hu si na tshithu tshi sa sheli vhuṱaṱisi
ya that's why nani tshi khwaṱha kuri a ri ndo no zwi vhona ndi ṱamaṱisi ḽi tshi lwa na kha makumba
makumba o boiliwaho ni wana makumba o boiḽa o shelwa ṱamaṱisi
Ah, nanomufara mubiki vhukuma ah, ndi khou tenda kuri i know nanomufara mubiki that's why nani tshi thoma kubva marama kuri a ri so Eish. mm. adza dzichiniwuyera mwana wa miyanga zvino ndikunyanga kuvutisa kuri ndiupyo muraidza une ndingauyisa ka future eh, eh, husband yamutu uyu eh,
vasa kharali vha tshi ḓo funana noho muthu vha songo muthemba a si muthu ane u nga pfhi vha nga vhuya vha pulana naye zwa vhumatshelo ndi muthu ane u tou funa u ḓo funela zwa mabai fhedzi a hu na zwo no pulaniwa a hu na zwo no riziniwa tshine a funa tshone u vha a khou siko nyago tou kwetiwa hezwo ha ni nga si lwe naye u tou betshelea a khou bva gigi no ita gigi ṱhanu dzi khou tou tovhelelana ha teledzi u vha a tshi khou tou vhuya a tshi khou ri u khou nyago kiwa ni khou zwi vhona ni wana a khou ri u khou nyago tou kiwa muthu a khou bva kha gigi dzo no swika seven

ndi khou ri maṱeki a ngo reka ya dzigutshi a ni dzhaivela nga teki nḓowana ḽo tou vhuya ḽo fhelela solo maṱeki anga oṱhe a na peta zwino a thi tshena vhona teki ḽine nda tshimbila straight maṱeki anga o fhela oṱhe nga peta ndo ḽi vhona uri ha ḽi peta ḽiṅwe peta u nga ḽi konḓelela e mara ḽiṅwe peta ni u tou tshimbila u nga ri ni khou ṱudza ei a peta ḽi ya si ḽone peta ra hone

Eh, ndi ni vhudze tshiṅwe tshitori ho vhuya a ri huṅwe tsini a tshiwa nge vhaṅwe mukara vha vha vha na ri ngai vha vha vhuya vha tshi bva makuwani vha na dzi pensheni vha paṱa four room next door vha i fhedza vha tshi humbula kuri vha khou paṱa hayani

hoge ya tshivhasa hani swiki Eish. ni shavha tshivhanga tshila tsha tshampama Hai, una matraffic nga maanḓa i vha hana kha gariki
ha ri khou zwi pfa ona miyanga ri thome ri ye maragani ri khou vhuya naye eh, the the vha pfi vhonyi zwila vhone the lwa the the the the, the lwam ne lwam ḓe nṋe lwamu ḓe lwa ḓe nṋe lwa lwamu ra ḓi ro to vhafha vhone Yeah. vha vhone vha pfi nṋe lwamu Nṋe ḓe lwamu. eh, ḓe nṋe lwamu Yeah. ndi vhanna vhahulwane ni a zwi vhona a ri tomeli ye maragani vhana vha miyanga ri ḓo vhuya ri tshi isa phanḓa hei ndi tonga ndi khou rwiwa nga tshikandeledzi tshikandeledzi
ri wa ramagweja na nga tshikhuwa ri ni wa ramaflasha ndi tshini tshine mufumakadzi yavho a kona tshone ndi khishini kana ndi kamarani
o nyaka o nḓowela blind u vha u khou fhuriwa vhono tshi fi iliwa nga vhone vha vhoṱhe
vhege yo fhelaho ndo vhona na mulimisi ha eh, and a vhusedza dza mbudziso dzavho ku vhusa mulimisi omubora blind sudzani na zwine na vhakisani ndo vhudza hoyu mulimisi na musi ndari a tuka ku thalenga kiso kula kumisipi

kọkùnrin ẹ náà kọ lọ́ọ́rá.
aláwẹ̀ aláwẹ̀ aláwẹ̀. rovuya vana va miyanga rovuya kaira sho ya vori ne e e na zwithu zwa vhori ne zwi ri khou zwi rengisa ni a zwi ḓivha zwa kuri kha ine show a ri seisi fhedzi a ri iti kuri ni ḓipine fhedzi ri a ita ri tshi rengisa ni khou zwi vhona ro fara zwithu zwavhuḓi zwithu zwa serious zwikipa zwa athi dzhenereli vhathu vha ya mangara tshigoroni na ka tshipika tshinzhi kuri a uyu muthu u zwi wana gai zwikipa izwi

vha vha khou wanala na vho america ngei because ri khou thoma u wana zwikipa zwi khou odiwa even from america hmm. hu na vhavenḓa vha re america hu na vhavenḓa vha re australia hmm. hu na vhavenḓa vhane vha vha vho europe hmm. zwino ndi vhone vhathu vha no khou ri sapota vha khou founa vha khou ḓa zwikipa ri khou rumela nga dzi dhl na dzinthu so eh, a hu na tshi sa konadzei so hu nga vha anywhere in the world ri khou rumela zwikipa hu na fhethu hune zwikipa zwi khou ya a hu na fhethu hune zwikipa tshine tshi nga si swike you are, Ca- you are in cape town you are in messina eh, tshikhipa tshi khou swika Zwi you are in swika hoṱhe. nairobi Zwi swika you are in, hoṱhe. in, in, in, in accra whatever we there ro fara saizi dzoṱhe zwi fanela muṅwe na muṅwe Khezwo. ni a zwi vhona navho tshigori ni ro vhipa mara ra ambara apa ni a thoma ku ḓivhudzisa kuri "Ah, uyu munna uyu u bva gai uyu Eh, ndo O naka tshigondwa ḽa kulala zwo." munna na u tou bala u tou fanelwa na nga dzhini mara tshikipa tshi khou mu fanela itshi Eh? zwino vhe iwe woto vha- bala jini uri tshigwali a fanela u nga jini mara tshikipa tshi khou mu Ah, ndi khou humbela vha ndi tere na jini ya athi dzheneleli uri nane ndi tou vha thumbetshe Ah, majini a hone mana majini a hone to vhori a rathu a ḓisa fara ri ḓo anḓadza Mm. mara nahone a hone ni khou zwi pfa ana majini upfi a hone zwi amba kuri ni thoma vhuma next week ndi ḓo vha ndi tshi faneliwa wana miyanga hu tshena zwiḽa zwa kuri he tshigo mini mini ni ḓo vha ni tshi vhona ṅwana a khou fana na vhaṅwe vhana

Mm. vhathu vhane vha sa kona u skipa ndo rani ho serious mm. ende no tshaya ni khou nyanga uri remisa ṱhoho vha tsini ri a vha ḓisela nga ṋama nga ṋama mm, by mid ya so kha vha ri founele kha 0728478990 so ndi hanefhaḽa vhana vha mukalaha kha ri vhe roṱhe kha ri vhe munye simunye one eh time sithandane Eh, eh.
ya ari vhe happy Eh, eh, asi vhe happy Yeah, asi vhe happy. Ah, ri khou livhuwa vhana wa miyanga eh, show yavho ri yo no vha tsini na ku swika eh, eh, magumoni zwino vhone a a vha ḓo ri vhudza hafha kuri eh, eh, ro zwi pfa vho lila nga relationship na mini na zwoṱhe U- vho no pulana u u dzhena kha iṅwe relationship kana vho no wana iṅwe ah dziṅwe ndi khou sokou tou dzhena mara problem a dzi nga ndidumisi nṋe nda ndi khou nyanga u tou duma nda ndi khou nyanga u tou ḓivhea ndo vha ndi tshe muṱuku habe ndi kha ḓi funa u- u penya penya so zwine dziṅwe dzi relationship nda ndi khou zama u mu nyelisa u tou nga uḽa muthu oḽa ane ha khou tou zwi sedza zwavhuḓi hanyi Eh? vha tshi zama kumunyelisa hanyi Ah, ndi khou zama u-

a thi khou tou mu wana zwavhuḓi mara ndi ḓo mu wana ndo no ita dzi connection mm. na mr fix mm. mr fix mm. u ḓo nṱanganyisela mutshemo ya mutshemo ra mutakula ngori nṋe am all about fame to vha desperate i just wanna be famous i don't want anything yes zwi amba kuri ni tshi ṱangana ni ḓo duma vheiwe e eh, ri tshi ṱangana ri ḓo duma ndi khou nyanga u vusalela tv yanga luamondo eh, tshifulanani fhasi ya bata tv ndi khou nyanga u i vusa ene iḽa u ḓo vha ene manager ya ndi khou nyanga ri vhe ri khou presenter ri vhe ri khou vhonala ri vhe ri khou ḓivhea hmm. i'm all about fame ha ro pfukapo ka ka o mbaisa nga maanḓa oḽa muzana uri ndi fene hmm. sis
zwi amba kuri o vha tshi dla stoku uri ndi fene o vha tshi dla tshitoko tshawe musi

ndi khou nyaga tshelede yanga ni mu vhudze makhadzi wa vheiwe ndi khou nyaga tshelede yanga thi ngo ḓela zwithu zwinzhi zwinzhi ndi khou nyaga zwitshele heiḽa tshelede yanga ya ḓa i khou shuma zwiṅwe zwithu hayani hashu vhona ndo sokou tou spenda tshelede ngafhaḽa ngafhaḽa ndo achiva mini ndi tshi khou nyaga u vhonwa mavhono a dina ri khou ni kaidza na vheo vhaṅwe vheo vhaṅwe no no dzholela u vhonwa ḓivhani zwo ri su mapheloni dzi adzo it will end in tears mm. ndo no ya nda ntsha na tshelede yanga yoṱhe banngani mm. nda i ṱana hafhaḽa ndi khou nyanga u mu sumbedzisa zwo ri ha muthu wa tshithu ho ni tshi rwa vidio ra ntambete ni tshi sumbedza masheleni para ho vha u nyago a si ntambete ndo itela khishini eḽa si nṋe ndi muṅwe muthu yanga ndo itela khishini mm. ee nda ita tshelede yanga yoṱhe banngani ndi khou mu sumbedza uri a imbe zwinyimbo zwawe but i still have money mm. ende tshelede ine a kha ḓo imba ndo no ita mm. ya

Ndi, ndi zwithu zwa vhoriṋe, a zwi zwithu zwa vheiwe, kana zwi tshi fana na zwine vheiwe na khou humbulela kuri zwi khou itea ngei kha vheiwe, a ndi badi ya vheiwe, zwi khou tou fanavho, zwa hafha ri khou ita zwa vhoriṋe. Wa, wa, wa isho ri sa i vale nga mutemo, u pfi mikosi, mitemo. Eh. Eh, ri vhidze mikosi a ḓa dzhaive hafha, a mu sumbedza iḽi alidzana zwa ri a ḽe, a ḽe muṅwe muthu.

uyu vho no khou mu vhona zwino ndi mafumbisa ndeṅwe ya ṅwana o vhuya tshikoloni u ḓo humbela pfarelo zwino vho tishere vha ri ndi ḓo thoma nda ṅwalela mulingo uri ndi kone u linga uri ndi kone u vhona zwa uri u ḓo kona u khouphana na vhaṅwe vhana kilasini vho tishere vha ḓivha ndo takala nga maanḓa ṋaṅwaha ngori upfhi good friday ya ṋaṅwaha ndi friday ndi ḽa vhuṱanu a ri ḓo mu shela u penga ṋaṅwa a si nzhe dzimbudziso na vhotshele a thi ri ndi khou nyagwa vhona uri ni kha okay ee ni khou lingana na vhaṅwe vhanana hiv yo imela mini eh holiday in venda ya yo imela holiday in venda hiv
ya ni tou vha ṅwana wa vhukuma ane Eh. a ni nga ḓo shanduka e ya vhuvhili yone std yone vho yo imela uri mini Eh, std yo imela eh, eh, stupid taxi driver
Ei, ya ndi no funza vhana Eh. ndo ṱangana naye khoyu e ya vhuraru mitshelo ine ya thoma nga ḽeḓere p ndi ifhio ine na i ḓivha phakhethe ya maṱamaṱisi phakhethe ya mashonzha na phakhethe ya nyala zwi wela kha mitshelo ya ndo ṱangana navho vhana thi athu zwi vhona hezwi zwino mbudzeni ya iṅwe mbudziso okay ndi mini tshine ra nga tshi ḽa swiswini vhusiku tsha u ḓifha nga maanḓa ndi makhekhe ane a vha o bikiwa nga mme anga ḽa no ḓifhesa ndi ya nda tswa khishini nda ya nda ḽela nguvhoni ya hafho no konaho hafho Eh, ha no kona Eh, zwino jhb zone one ndi ngafhi une na u ḓivha eish Hai, eish ndi ya mini zwino a huna atsha ane a khou Ah, lafha. Je- Je- jesus is my answer Eh, Eh, Je- Jesus jesus is ndi- answer. ndi yone phindulo jesus ngori vhafunzi vhashu vho ri kha ri ni khou balelwa ni soko ri jesus kana kha ri ni ni khou ḓi tambulela na soko ri jesus dzi a vulea nḓila Ee, phindulo ndi Jesus. Ya ni tovha duthwa.
Danana, ṱarelwa. Oh, eh? Ni a ḓivha vongori ḽa mukhuthu. Ah, ah ndi inwi oyo. Ah, Vho Theri ndo ndi khou ndi khou zama uri ndi ḓe ndi vha ndi vha ḓadzisele tshivhalo uri vha kone u wana mushumo hafha tshikoloni. Goloi mini ndi goloi ṱhukusa shangoni. Ah, nṋe abe ndo zama ndi khou ḓo vha thusa uri vha kone u wana vhathu vhane vha ḓo vha funza ro ḓala vha kilasi vhone vha dovha vha ntshingela Hai, ni soko vha ṱarelwa ni a ḓivha. ṱarela mini ndi ḓo vha dia nga silver bullet ndi ḓo vha Hai, thuntsha ni tshi to bva afho nnḓa afho yeneyo of silver bullet i khou ḓo dutunya inwe henefho no itesa vongori nga maanḓa ni a ḽina na tshithu na kwara vhasa mulilo ḽo swa ḽo fhisa ndi mu- ndi mutsi wa maṱanga zwino Gai?
Kha ni gotsha. Fire.